Insellmilkom. Għalija 8 ta' Marzu, Jum il-Mara, huwa mument ta' ċelebrazzjoni tal-kontribut mill-aqwa li nisa Maltin u Għawdxin jagħtu ta' kuljum fil-komunitajiet u fis-soċjetà tagħna. Jum il-Mara nqisu bħala opportunità biex niftakru f'dawk l-affarijiet li għandhom jaqduna, għax huma ta' importanza fil-ħajja tagħna u tal-familji tagħna. Qed nirreferi għal setturi importanti u essenzjali bħal, pereżempju, l-edukazzjoni, li għandha tibni mill-qiegħ l-għarfien dwar il-bżonn li l-bniet u s-subien, in-nisa u l-irġiel, iħarsu lejn xulxin bħala msieħba u kollaboraturi valutati indaqs fis-soċjetà tagħna. Qed nirreferi wkoll għall-protezzjoni xierqa kontra l-vjolenza abbażi tal-ġeneru. Irridu nammettu li minkejja progress kbir li għamilna, għadna ma libniex din il-kultura miskina li qed terri bħal susa lil tant familji fostna. Hija r-responsabilità tagħna lkoll li niefqu kontra kull xorta ta' vjolenza. Il-vjolenza m'għandhiex postha fis-soċjetà tagħna. Fuq kollox dan il-jum għandu jkun ċelebrazzjoni tad-drittijiet umani universali, li huma fundamentali għall-parteċipazzjoni sħiħa u ħielsa tagħna bħala nisa fil-ħajja soċjali, politika u ekonomika ta' pajjiżna. Għal dan il-għan jenħtieġ inkomplu naħdmu pereżempju biex nindirizzaw b'mod urġenti l-kwistjoni tad-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel li qed jagħmlu l-istess kwalità ta' xogħol. Dawn huma diskrepanzi inaċċettabbli fil-kuntest tal-ħelsien sħiħ ekonomiku u politiku tan-nisa. Dawn huma diskrepanzi li għandhom effetti mill-aktar negattivi fuq livell nazzjonali. Dawn huma diskrepanzi li jħallu effetti mhux biss fuq id-dħul tan-nisa li jaħdmu iżda wkoll jaffettwawlhom aktar 'il quddiem saħansitra il-pensjoni. Sfortunatament minkejja l-progress qawwi edukattiv f'pajjiżna, għandna sitwazzjoni fejn hemm nisa li qed jitħallsu anqas mill-irġiel. Għandna sitwazzjoni fejn in-nisa mhux rappreżentati ndaqs l-irġiel fil-ħajja politika, ekonomika u soċjali. Għandna sitwazzjoni fejn il-vuċijiet tan-nisa, Maltin u Għawdxin, qed jinstemgħu anqas, saħansitra anke fil-midja. Kemm għandna bżonn li nagħrfu l-urġenza li n-nisa jkunu mudell viżibbli fis-soċjetà tagħna, biex iħajru lill-bniet u lin-nisa żgħażagħ jersqu 'l quddiem, biex jipparteċipaw fl-oqsma kollha tal-ħajja. Għandna bżonn ferm aktar nisa li jkunu role models ta' aspirazzjoni biex jispiraw u jinkoraġġixxu aktar bniet u nisa żgħażagħ biex jipparteċipaw fit-tmexxija soċjali, politika, kulturali u ekonomika tal-komunitajiet u tas-soċjetà tagħna. Hemm bżonn nagħtu aktar empowerment lin-nisa żgħażagħ biex jaraw lilhom infushom f'roli ta' awtorità bħala mexxejja tal-komunitajiet tagħna biex jibnu kultura ta' paċi pożittiva u biex jippromovu u jħarsu l-wellbeing tas-soċjetà tagħna. Jekk ikollna n-nisa f'pożizzjonijiet ta' awtorità u ta' tmexxija, inkunu nistgħu nbiddlu l-perċezzjoni pubblika, noħolqu aktar kuxjenza dwar min jista' jmexxi u l-kwalitajiet li huma importanti f'irwoli ta' tmexxija effettiva. Għaldaqstant huwa ċar li n-nuqqas ta' rappreżentanza femminili fit-tmexxija pubblika u f'pożizzjonijiet oħra ta' tmexxija anke fl-ekonomija u n-negozju qed ikollha effett negattiv. Il-kwoti għan-nisa huma biss strateġija u għodda waħda li jistgħu fil-proċess jgħinu biex jgħaġġlu t-tibdil meħtieġ u jinkoraġġixxu lill-bniet u l-nisa żgħażagħ irawmu ambizzjonijiet għat-tmexxija u għall-awtorità. Irridu naħdmu aktar biex nassiguraw li ninkludu l-kontribut ta' nisa f'kull livell u f'kull settur. Irrid nieħu l-opportunità biex ninkoraġġixxi lin-nisa kollha biex jersqu 'l quddiem u biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, bil-għan li jkunu huma stess li jdawlu l-mod ta' kif nindirizzaw l-isfidi tal-inugwaljanzi fil-policies u l-prattiċi tagħna. Jiena nemmen li dan huwa kontribut importanti li aħna n-nisa rridu nagħmlu biex ngħinu b'mod qawwi u sħiħ fil-bidliet pożittivi u meħtieġa fis-soċjetà tagħna. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd, biex ilkoll kemm aħna nkunu attivisti tal-ġustizzja soċjali, għaliex l-inugwaljanzi, l-inġustizzji, id-diskriminazzjoni jingħelbu biss bit-twettiq effettiv tal-valur tal-ġustizzja soċjali. Għalhekk ejja naħdmu flimkien biex jirnexxilna nindirizzaw l-inugwaljanza tal-ġeneru. Kien għalhekk li, madwar sena ilu proprju għal dan il-għan il-fondazzjoni tiegħi, jiġifieri l-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, ħadet l-inizjattiva biex ġabet flimkien l-NGOs kollha li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa fuq pjattaforma waħda bl-isem ta' Empower biex naħdmu flimkien ħalli negħlbu dawn l-isfidi. Għaldaqstant, ejjew naħdmu flimkien biex nassiguraw li d-dinjità prestiġjuża tan-nisa tkun viżibbli u effettiva